олоҥхоһут, мас ууһа, алгысчыт, отоһут Семен Григорьевич Алексеев Устуровус туһунан кэпсэтиэхпит. Айталина Ахметовна, Семен Григорьевич туһунан баһаалыста кэпсиэҥ дуо? Семен Григорьевич Алексеев Устарабыс тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха билиҥҥи Горнай улууһун Солоҕон нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Кини уһун үйэлэнэн тоҕуһун биэс сааһыгар тиийбитэ, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун биэс сыллааххаттан буолахтан күрэннэҕэ дии. Кини олоҥхоһут, алгысчыт, Тойуксут, сэһэнньит остуоруйаһыт быһыытынан биллэр, ону сэргэ уус, отоһут уонна улуу муҥхаһыт быһыытынан дьонугар-сэргэтигэр биллибит эбит. Сэрии кэмнэригэр Иркутскайдааҕы тирии собуотугар үлэлээбит, онтон сааһырар кэмигэр дьэ биирдэ ити олоҥхолуур дьарыкка ылсан барбыт. Биир дойдулаахтара Тарасов Григорий Михайлович Тарасов Прокопий Яковлевич, Захаров Николай Михайлович диэн олоҥхоһуттар олоҥхолуулларын истэн үөрэммитэ. Кини сэттэ олоҥхото сурка-бичиккэ, магнитофоҥҥа, видеоҕа суруллан хаалбыта. Ол курдук Бэриэт Бэргэн, Дьэбириэлдьин Бэргэн, Үөлэн Хардааччы, Мүлчү Бөҕө, Бадьайа Бухатыыр, Чөҥөчөк оҕонньор Төҥүргэс эмээхсин уонна даатын олоҥхолор ааттара биллэр. Семен Григорьевич дьоллоох киһи диэн этиэххэ наада. Тоҕо диэтэххэ, кинини кытта фольклористар ыкса үлэлээбиттэрэ. Прокопий Елисеевич Ефремов, Петр Никифорович Дмитриев кини айар үлэтин устубуттара. Ол иһин билигин радиофондаҕа Саха сиринээҕи научнай киин архыыбыгар олоҥхолоро, алгыстара-тойуктара хараллаһыталлар. Кини туһунан икки кинигэ тахсыбыта. Уу уола улуу уустарабыс диэн кинигэни Зоя Григорьевна Сысолятина бэлэмнээн таһаарбыта. Ону сэргэ Дьэбириэлдьин Берген диэн олоҥхотун Петр Никифорович Дмитриев таһаарбыта. уонна биир дойдулааҕа Александр Тарасов ыстатыйалардаах. Биһиэхэ, оройуоҥҥа, республикаҕа ону ааһан Союзка тиийэ билиннэ. Кини сүрдээх элбэх олоҥхолордоох, ол курдук Гавриил Берген диэн, бэрт киһи Бэриэл Берген, Чөҥөчөк оҕонньор Төҥүргэс эмээхсин диэн олоҥхолордоох. Бу олоҥхолорун фольклористар Петенникепреч Дмитриев, Прокопий Алексеевич Епремев уонна научнай-медицинскэй киин үлэһитэ Елизавета Варламова бэйэлэрин кэмнэригэр магнитофоҥҥа суруйан тураллар. Онтон кинорежиссер Алексей Романов Кут-сүр диэн киинэтигэр Сэмэн Григорьевы олоҥхоһут норуот талааннаахын быһыытынан анаан-минээн уһула сылдьар. Сэмэн Григорьевич олоҥхоһут быһыытынан талаана киэҥник биллэр. Осинан олоҥхоһут диэн бу норуот саамай талааннаахтан талааннаах дьонноро буолаллар диэн этиэххэ наада. урукку өттүгэр олоҥхолооһун олоҥхо дьоро киэһэлэрэ диэннэр бааллар этэ онуоха олоҥхону таптаан таттаран чугас эргин ыаллар бука бары олоҥхоһут олоҥхолуур киэһэтигэр мустан олоҥхолууллар этэ дьэ бүгүн биһиги Семен Григорьевич олоҥхолуурун истиэхпит кини дьиэтигэр уотугар сиэннэрин ортотугар олоҥхолуурун ону истэргэ ыҥырабыт Олоҥхо курдук улуу айымньытын бу биһи кэммитигэр олоҥхоһуттар диэн айылҕаттан талааннаах дьоннорбут илдьэ кэлбиттэрэ. Урукку өттүгэр Саха сиригэр хас нэһилиэк, хас улуус аайы уонуна аҕалар олоҥхоһуттар бааллар этэ. Ол курдук киэҥник биллибит олоҥхоһуттарынан Мэҥэ Хаҥаласка Абрамов Кынат, Тааттаҕа Табаахыраап, Бүлүү оройуонугар Каратаев Дыгыйар, онтон да атын биллэр олоҥхоһуттар бааллара. Онтон биоһунус отутус сылларга Говора Дмитрий Михайлович диэн Уус Алдан олоҥхоһута Мүдьү Бөҕө диэн олоҥхотун суруйан кинигэннэн таһааттарбыта. Онтон билигин буоллаҕына ол олоҥхоһуттарбытыттан олох тарбахха ааҕыллар олоҥхоһуттар хааллылар, Онтон саамай ытык кыдьаҕастара ол Семен Григорьевич Алексеев уустарабыс буолар. Билигин төрүк культураны тилиннэрии, сайыннарыы соруга турар. Онуоха культура министерствотын норуот тылыгар айымньытын научнай-методическай киинэ бэрт киэҥ өрүттээх үлэни ыытар. Ол улаатан таах туйаарма куо курдук нуоҕай диэн турайа тайыс. Сүгэйиин бу. Эһэ, биир эмит олоҥхоҕуттан олоҥхолоон иһитиннэрэрэ, олоҥхос диэхпин баҕардым. Хатыгыйа бу ханныгы? Дибриэдьим бэргэни. Оттон туҥуһунан инэ бэрдэ. Чэ буоллун буоллун, биһиги аһаара истиэхпитин баҕарабыт. Аттан тоҕол оҥхолуом буоллаҕа дии. Яхайбиин! Бүгүн олоҥхо дьоро киэһэтэ буолар. Ийээ, мин билигин дьоннорбун ыҥыртаан кэлиэм. Чэ кытаат туойан, түргэн атах, баран кэл. Били Дэбириэлдьимбэргэр күлүүлээх миэттэн оонньуулаах атыыртан торообут күүлэйдээх бэлэхтээх күөх оҕолоруттан аттаах бэрт доҕо Дэбириэлдьимбэргэ биир күн сырдык күнэ харыйан барта аламай күнэр аҕам барта баҕар күнэ мараҥ хаата хараҥа түүннэрэ хаайан кэлтэ күөх түүннэрэ күөйэн кэлтэ боругун түүннэрэ булан кэлтэ били гынан баран Кинилэр утуйар-оҕуруоттара сытар чаасыллара кэлэн утуйа хааллахтара. Били утуйан баран сарсыарда тыл төлөнө хатан батыйа бөтөҕөтүн курдук кылбачча күлүүлээх бэйэттэн оонньуулаах атырыттан торообу күүлэйдээх бэлэхтээх күөх хоол чоротtaах бэрт доҕото Бриэлдин Бэргэн биир күн сырдык күннэрэ харыйан баттар омай күннэрэ араҕаан хаалта маҥан күннэрэ баран хаалта хараҥа түүннэрэ хаайан кэлтэ бороҥуй түүннэрэ булан кэлтэ күөх түүннэрэ күөйэн көстөбүтүйэн угулуоттара сытар чаасылалара тиийэн кэлэн утуйа хааллахтара били утуйан баран сарсыарда тыҥ тойоно хатан батыйа бөтөҕөтүн курдук кылбаччы охсуллан эрдэҕинэ тэллэҕиттэн тэбиэһирбитэ суорҕантан суйулаабыта сыттыгыттан сытыытхайбыта кыра таҥаһын биирдэ анньыммыта бөтөҥ таҥаһын биирдэ анньыммыта дьиэтигэр тутугар биирдэ өктөөбүтэ тэлгэһэ буор биирдэ өктөөбүтэ Били гынан баран кини обургу буоллаҕына луу кыыл куоһахтааҕын курдук уот сойуотука анньыытын сурбу тардаалбыта кыыччахтар уот билиһэхтээхтэр баҕан таҥнары туппут курдук ытык сардааныскай сүүрүн сурбу тардан ылан үрүмэтэйбэт үүт көлүйэ күөлүгэр киирэн чардаат саҕа оймону тоҕо хайҕаан баран кыһыҥҥы кыыс хараҕын курдук кытарчы сүүрдээн сайыҥҥы сар хараҕын курдук Саһарчы сүүрдээх баран сүөһүтүн, бөдөҥүн бөлүөҕүннэрэн кыратык кыйдаан туран, кинэ бургу уулата-аһата, уулатан аһатан сиэтэн баран, кини ити диэки дьарыйа гааһан баран, дьиэтигэр таххан сис баттанан дьиэрбэҥнээн, өттүк баттанан өрбөҥнөөн, сарын баттанан дагдаҥнаан, төптөрү-таары тэлгэһэтигэр дьаарбайа сырыттаҕа. Били дьаарбайа сырыттаҕына илгитэ даргааттан итир булу дибиэртээ галта хотуттаах уруттаах оҕор булу куорхаа галта курулас сыаллар тыаллырбыттара саарыы-саарыы хабыл түһэн батта тохтуу-тохтуу толон түһэн батта акаары хаарала буурха таҥнар дудайдаа түһэн тиийэн кэллэҕэ онтон өгүрүө кус сымыытын саҥа муустар сиртэн үстүү саһаана бүтэ тэйиэлээн барбыттара тыстаах баттахтаах Хааннаах эһэ тириитин тиэрэ бырахпыт курдук хара дуолай былыттар такка-таккалар муус буолан таггары суккуллан түһэ турдахтара. Ылаата оҕолоор бу мунна бургу баччалаах сааспар диэри бу кисмэтэ уокка тирээбит киэҥ халлаа киэбэ дайҕа тальгаммытын хайдах билбэккэ-көрбөккө сылдьыбытымын битэй. Бу мин обургу албанаахпар суох урахпар туох бэйэлээх бу күрүөһэлээх кэлээри кыдна дуу диэн халлаа диэки хатыы таһаара көрөн турдаҕа. Но Дьуһааннаах дьылҕал индийэ кыттан тыстаах баттахтаах маҥан сылгытыытын тиэрэ бырахпыт курдук маҥан дьолуо булут халлаан оройугар өрө сүүрэн таххан баран, халлаан оройугар тахханыы үстөгүл түҥнүгэр тиийэн баран, ортотунан быһа астаммыта төбөтүнэн хайа астаммыта. Кутуу көмүс куорсуннаах, тардыы көмүс сабыдаллаах, кини түөһүгэр күүстээх Элбэҕи эрэр сирнээх, боскуйа от быһаҕаһын саҕа бохсоҕол кыыл үөһээ дойдуттан таҥнары куугулаан түһэн тиийэн кэлэн бастакы ыар манньыаттаах сэргэтин төбөтүгэр кэлэн логлос бааччы олоро түстэҕэ. Били олоро түһэн баран били дьаарбайа сылдьар киһини уллуҕаҕын хараҕыттан төбөтүн ойугар диэри туос тордуйа курдук эргичиччи көрөн кээһэн баран күрүөтэн дьаҥхатын Кыыгынаттыыл киста гаас тута били гынан баран кини обургу буолла. Күмүгүйүн түүтэ көбүөхтээн барта, сабарҕаҕын түүтэ сахсаҥнаан барта. Киһи кэлби киһи кэпсэллээх үөздик киһи ырыалаах буолта.

Онон буолла сахан норуота бэйэтин былыргытын умнубатаҕына, уонна халгы хайыннары турар буоллаҕына, кини өлбөт өстөөх уонна иннекелээх омук быһыытынан тук. Өссө да ол этебе мен хахан норуота диэн ханнык да омук Тан итэҕэһэ уоҕойдоох, хайа да омуктан итэҕэһэ уох талааннаах омук диэн. Ол талаана айдарыылаах дьоннорго бэриллэн ити биһиэхэ нэһилиэстибэ быһыытынан хаалан иһэр. Ол нэһилиэстибэни илдьэ сылдьар буоллаҕына норуот хаһан даҕаны өлүөхүтүө, уоҕа, өлөгөйдүү туруо. Күннү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр олоҥхоһут, отоһут, муҥхаһыт Алексеев Семен Григорьевич устарабыс туһунан кэпсэттибит. Саха олоҥхотун икки тыһыынча биэс сыллаахха ЮНЕСКО киһи аймах култууратын сүдүү айымньытын быһыытынан билиммитэ. Бу биһиги өйбүт-санаабыт, устуоруйабыт, олохпут-дьаһахпыт, итэҕэлбит, сиэрбит-туоммут туох баар Бу өйбүт-санаабыт барҕа баайын көрдөрөр, улуу айымньыбытын харыстыаххайыҥ, үөрэтиэххайыҥ, ааҕыаххайыҥ диэн ыҥырабын. Аныыскы биэриигэ көрсүөххэ диэри.